Salam hormatly Türkmenistanyň ili, aziz jemagat! Bu gün köpçülikleň haýyşlaryna görä men bir Türkmenistanda Sowet Soýuzyň ahyrragynda Ölüm jezasyny ilki kimiň iýip, onnoň oň özüniň nähili adam bolandygyny men bir olaryň haýyşlary bar, Geldi aga şu Aýmyrat Nuryýew, Nury türmeniň ogly, wor zakon, şol hakda bir gürrüň edäýseň diýdiler. Men özüm Karl Mars köçede ösen şu wagtky şol neme bi köşküň duran ýeri bir alty ýedi ýaşyma çen ýöne hitrowkadan ýer berdiler şo taýda ýer bizem alýadyk owo men şol gowy ýadymda da her kime ýer berýädiler dört sotka onnoň bir ullakan oba boldy oturyberdi bu hitrowka bir Altmyşynjy ýyllara töwerek ondan köp zatlaram gördük. Indi Aýmyrat hakda gürrüň etsek näme, men Gaýrada ýaşap ýörün, men ony bir ozal tanamagam. Ýöne bi töweregindäki oglanlar bilen näme biz işleýäs, gatnaşýas, toý, tomgy, hudaý ýoly biz gatnaşyp ýörüs, tanýas ony. Ondan ýöne bir eşdilýä şü segsenji ýyllar töwerekde şol Aýna Aýmyrat ina wor zakon näme diýip şu gürrüňler çykugrady. Sowet Soýuzyň men o wagt şul şo beýleki mesele bilen meşgur bolýadym ýaňky şol ahalteke atlaryny ete tabşyrmasynlar diýip şol göreşip ýördüm özüm tasma sylypdym Ýanymdaky bir front inwalidi, onuň Ýazberdi Ojy Mardan, Çkaldan bi Gökdepe Maksimden geldi Annaly. Men öz aladam bilen gezip ýören adam bolamsoň, o zatlara kän üns berematdym. Asylam şu türmäň gapdalyndan geçemde Estagfuralla daş edewursun Allajan diýip geçýädim. Emma maňlaýda ýazylan bolsa gitjek ýeriň ýok eken. Durmuşyň gaty bir agyr hemem bir halkyň içine ullakan täsiri bolan bir bölegi galýan eken o taýda. Ony görmedik adam görmeli diýip men hökman surat alýan. Ýöne görmeseň şony ony düşünibem boljak kal eken. Garaz indi şol şol bir gün bir Atageldi Cygana köp adam tanýandyr ol hem itçi hemem ýaňky Hitrowkada özüni bir döşüni gaýşardyp ýöreniň biri. Bir gün çagyrdy meni öýüne. Atagel çygan, o-da şol ozal-a bir üç-dört ýüz metr ýanymda ýaşaýardy, biz-ä beý Bahar Marynyň ýanyna, o-da, aý, bir iki köçe aňyr ýanyna. Birazjyk garnaşyk ýagdaýam bar oň. Onnoň bi soň nemä, Uspenska göçdi, şol Abi çagyrdy bu gel oturjyga diýen gel diýdi maňa. Aý menem işden boluşdyrdymda sagat aý sekiz dokuzdyr-da bardym bi Atagelçikanyň howlusam uly onnoň ol birazjyk bir oda ondan mundan bäş manat pulam düşýändir-da elbetde muň iki etaž jaýy bar ikinji etaž werandasy aý garaz ullakan jaýy bar tüweleme Indi pahyr bolsa Alla pahyr boldy. Alla rahmet etsin. Hawa. Şu geldi mondan ýanky maşgalasy bar geldi geçiber ýokaryk diýip maňa aýtdy. Menem geçdim. Aý şu uzynlygy bar-a ýigrimi otuz metre bardyr şol ne werandasynyň. Durşuna-da şol iki iki hatar bolup adam otyr. Iki hatar adam otyr. Menem şu bir-birden salamlaşyp otyryn, şu ortaragyndan diýeli şol günbatar tarapyndan gündogar tarapyna şol şeýle duran bir ýazylan halylaň üstünde ir-iýmiş, iýmek-içmek, aý muň daşyndan mara, garaz hemme zat bar şo taýda. Şular ýaňky menem salamlaşyp şeýtip salowmalikim diýip şeýtip geçip barýan köpüsem tanýa meni. Ondan görsem şu ortarakdan geçdim bolýyn bir üç-dört adam biriniň daşyna üýşüpdirler kimdigini men bilemak. Ondan ýaňky çen etdim haý şu Aýmyratdyr-la şu sebäbi bir içmek Körpe içmek, körpe içmegiň üstüne-de ak prostin, ine, o-da otyr, Atageldi çyganam ýanynda, bu Taňrygulam bar ýanynda, garaz, hemmesi bir gapdalynda otyrlar. Menem onda-da geldim, ýuwaşlyk bilen salamlaşyp, şeýtirip geçip barýan. Indi beýläk bardym, beýlekiler bilen salawmalikim, salawmalikim, salamlaşdym welin, bu ortada oturan bar. Aýbir ak ýüzli pyýada hawa, burnugrak çaýraja bir şuňňalak otyr, hawa, onnoň salawmalikim diýip bir sapar diýdim, o-da şol diňläp birini, şol hem çekýärler, nem edýär eşidenak. Ikinji sapar diýdim, salawmalikim diýip, onam eşidenak. Aý, onnoň men, Meh! diýdim, bu maňa şeýle seret diýdim-ä. Munam çygan gördi. Çygan gördi, Aýmyrat, nä şu geldi käriz, diýdi. Şu, şu žyýzynda, diýdi, atdan dakagaz. Hä, gaty gowy zat, gaty gowy zat. Her kim öz ugrundan, diýdi. Indi men şuny bar-a, bir ýa bir özümiň üýtgeşikligimi ýa şoň üýtgeşikligini görkezjek bolamak-da, Şol bütin türmeler şoňa şo bu türmede oturan oglanlaň hemmesi özem bara gaty batyr daýaw oglanlaram känä içinde şolaň hemmesi şony siýlä hormatlýa welin şol şoň indi ol ol ýolbaşçy dälä döwlet ýolbaşçysy däl ol ol döwletiň beýleki tarapy. Gapma-garşylykly tarapy welin ýöne şol oglan şeý diýdi. Indi salamlaşdym, oturdym, edil gabadyragynda otyryn, sesini çykarman men muny diňläp otyryn şeýtirip. Aý, ondan-mundan gürrüň edýärler, bular näme edýärler. Ondan men ony diýdim, Aýmyrat, bir zat soraýyn senden diýdim, ýaňka. Onda sora diýdi maňa. Menem Garadamak şorda ýaşaýan edil aeropordyň şo nawigasion stansiýasy bar şol kanalyň geçen ýerinde. Şoň töwereginde bir ýewreý ýaşap ýör. Oň ýewreýdiginem bilemok. Oňam bir ryžyja patsany bardy. Aý ýedimi sekiz ýaşly. Şuny ogurlapdyrlar. Ogurlap indi ony zaloga obat maşyn ýitsede Aýmyrat a ýene bir zat ýitsede Aýmyrat ony soňundan polisiýam biri tapypdyr ony bir aýalmy kimmi biri alyp şol Bekrewedäki ofiserler bilen bile zaloga saklap şonuň kakasyndan pul aljak bolýarlar o da biznesmen oglanmy näme. Menem muňa diýdim, Aýmyrat diýdim, şuňalak diýdim, çagany ogrulapdyrlar. Men diýdim, o siziň durmuşyňyzy, siz nähili ýaşaýan men bilemak, özem Alla daş etsin menä diýdim, daşyndan eşitmiş ýöne diýdim. Ýöne şu diýdim, şu çagany ogruladylar, şu siziň žyznyňyzda şo kanaýatmy diýdim. Bolýamy şol diýdim. Ondan ýaňkam şeýtrip sesini çykarman diňletdi. Kanaýat bomaý geldi diýdi. Ol mraz aol diýdi. O niräk ony ony niräk ýerleşdirjek ony diýdi. E şoň bilenem meň mana başga üýtgeşik soragymam ýokdy. O taýda kimiň maşyny ogurlanyp, kimiň ýitip, onnoň kimiň üstünden tapylýanyny çenli men bilýän. Aýmyradyň üstüne çykýarlar, Aýmyradyň gapdalyna-da şoň iň bir ýeserräk dosty Kakyş Girjik, o-da üstrowkaly. Hawa, bir maşgalasy bar, ikinji maşgalasam lebaply. Edil şo Zarýa kinoteatryň ýanynda ýaşaýardy. Ine, şeýdip, şol o taýdan maşyn ýitse, ondan nalog goýýarlar-da, maşyny tapyp berýärler. Tapyp berýärler şuny. Hatda Aýmyradyň öz maşynynam ogurlapdyrlar oglanlar. On bir on birmi näme şoň gyzyl ýigrimi tördi bardy-da birhili. Bi onnoň Aýmyradyň ýanynda Ategel çyganam bar, bu Taňryguly, o Hojaguly diýip wagt wise-premýer bar-a şoň inisi Taňryguly. O-da bar, onnoň Aýmyradyňam boýnunda näme bi gyzyldan çepoçka bardy. Görsek, bi Taňrygulyň dakynan bolup ýörýänki muňalyk çypoçkany. Onnoň Taňrygulam itçi oglan-a bi ýaňky bize gelýä myhmançylyga. Myhmançylyga gelýä welin, ýaňky Kakyşyň ýanyna, meň kiçiniň ýanyna, onuň kakamam daşynda şeýle seretdi-de. Kakam pahyram näme, ol bir gönümezräk, Özem ýalan sözlemäni hiç halamaýan adam bolan adam şeýle ne häzir gürländirler aý ne Nyýazowa pylan zat diýdi näme etdi diýendirler şu wagt bir topar adam. Ýöne şol bir ýyl şo taýda iki müň adam ýygnaldy CK-da. Şo çykada ýygnalanda şol bir zadyňa meselesini edýäler, şu dil reformamy näme bir zada diýýä bi. Nyýazowam şu owaz saçynam reňkläp, reňklemedik. Onnoň iki ýana gatnap şu orsça-da gürlýä. Iki müň adama golaýti şo zalda. Ýekeje adamdan dem-düýt çykanak.

Men ony öwjek bolon diýemok, ony millet tanýar. I ýaňky ýitbi Taňryguly indi geldi-de Kakyşyň ýanyna, boýnuna-da çypoçka, Kakyşam menden kiçisi, o-da bir şuňňalak bir birine bir degmeli bolsa, o-da şol ýerini tapsa, şony neme edýär-dä. Onnoň şeýtirip kakam görüpdi, Taňry bu, bi, kakam sorady-da, Taňryguly boýnuňdaky näme? diýdi. Aý bu-da Gurban kaka bu neme bu tsypoçkalaý näme diýdi. Zynjyra ozal diýdi gullaň boýnuna dakylýardy sen diýdi näme diýdi erkek kişi halyňa diýdi boýnuňa zynjyr dakan bolup ýörsüň diýdi. Aý howwulaý ýöne näme diýip şeýtirip neme etdi. Taňryguly. Ine ikinji saparam men Aýmyrady Taňrygulyň öýünde gördüm. Taňryguly meni çagyrdy, men geldim. Gelsem, şol oňalak ullakan däl, oň bir etaž jaýy bar. O wagt bir planowoý jaýda ýaşady. Indi ol Hojagulyň nemesi, inisi, olar, olaň jaýlary dagy bar-a, üç etaž, üç etaž bu wagt. Olar dünýä syganap bu wagt. Onam guda gudaçylygam etdiler bular. Ýöne şo wagt bir plon jaýda şol. Plon jaý onam bir bolsa bir bäş on metr otyr oglanlar hitrowkaň oglanlary otyr. Kakyş girjik bar ýene biri bar. Onam menden bir zat sorady bi hä bi mülki diýip altynjy oddeldan biri bar oňňinsi bar çary o-da otyr ýanynda. O-da blatnoý syran bolup otyr. Onnoň salamlaşdyk, hemmet onnoň bu ýanky Çary menden sorady, sorady. Geldi diýdi, wapşe diýdi, şu birinji Türkmenistandan itleri kim çykaryp ugrat diýdi-dä. Eý, bu şeýtan böwrüňe dürtýän-ä meň diýesim gelýär, sebäbi oň kakasy prowodnik bola, bolan-da, näme, Berdi şyh diýýärler oňa. Berdi şyh birinji çykar ugrady diýäýmeli bol, men şony diýmezimde, Aý, ony diýdim, bu meseläni goýaly diýdim, çar diýdim. Ony agzasak, köp gürrüň gynanmararys. Aýaňkam elli gramam içýä, nemedýä, bular içýäler, çekýäler, gürlärler. Aýmyradam eşidip otyr muny. Ondan ýaňky nimetdi-de, ýene nemeçek, Men saňa düşündirdim-ä diýdim, näme sen diýdim, ýöne gaýtalap dursuň. Ondan Aýmyradymy goşul çar sen diýdi. Gowaglon näle aýtdy, biz saňa düşündir-dä diýdi. Başga bir erbet gürrüňleň üstünden barar diýip diýdi. Şony diýende wen Aýmyradyň ýanynda ýene bir daýaw garry pyýada otyr. Geldi meni tanýaňmy diýdi. Eý, men ozal gören adamym däl-le. Ýok, tanamok, diýdim. Muňa seret, diýdi ýaňky. Ol akasy garyndaşragy, Bäşim gara diýilýän. O-da gaýraň oglany. Şol Aýmyradyň wstriçalasy ol. Ondan şol ýaňky Muňa seret diýdi, agasyny tanaman diýip ýaňky. Ýo men ozal tanamak diýip, ondan salamlaşdyk garaşy. Indi başga meseleler esasy mesele näme bärde ol meň oň bilen görüşenim ýa-da tanyşanym däldi. Atuw diýilýän mesele Türkmenistanda syýasy äheminde, Syýasy öwüşginde ilki bilen Aýmyratdan başlady. Aýmyradyň gapdalynda Garahan diýip bir daşoguzly oglan bardy, onam atdylar. Näme üçin boldy şu mesele? Aýmyrat birinjidana nähilem bolsa türmelerde diýenini edýärler. Ol tirýek Çekilýä türmelerde lýuboý ýerde tirýek geçirseňňä olar çekýäler edýäler oň bilen oňuşýalar bular. Tirýegiň esasy tirýek bi ýaňky taşkyrjyk pahyr oda pahyr boldy oda türmede öldi. Şol tirýegi birazçyk aýylýan ekenmi ýöne şol tirýek nähilem bolsa giraýin ýalak dälde adama Adamyny beýle şoň daňanak-da, şony bir halys bir öýüni ýykyp, onnoň şol bi patalogyny ýa polunyň agajyny satdyranak tirýek. Tirýekde oňalak edil nemelik ýok. Emma welin bi harambaşy bäş manat puluň ugruna ol. Bi onuň bi aňyrdan şol geroin getirmek owgandan beýlekiden muň ýoly açylan. Ol neme bardyr ýaňky bi ozal goşgy ýazyp, Aý nähili ýürek, aý näme diýip, bi Gözel Şagulyýewa, Bu goşgy okap ýören, ömrüni şol Täjigistandan çemodan bilen gastrola gidýärdiler-dä bi. Çemodanajady trek getirip satyp ýören narkobaronyň biri şo Gözel Şagulyýewa diýilýän. Soň ondan ýöne şol goşgy okap ýene-de nime etdi. Indi garaz mesele nämede? Türmelerde trega rugsat, Tirýegi, narkotik ulanýanam esasy türmäň adamlary, emma oňa rugsat beren Agaýmyrat. A bu bolsa geroinini satjak bolýar. Şoň bilenem indi Aýmyradyň daşyna geçip uradlar. Ýene-de bir mesele bar, o-da ýaňky agzybirlik döredi, agzybirligiň içindäki adamlar bar, Şiraly bar, beýleki bar, bular bilenem birazjyk Bularam Aýmyrat bilen tanyşdylar. Ondan geýemde bi Aşyrataýew diýip bardy ýaňky ministr. Äý, garaz, ministrlerňem bir topary bilýärdiler-de, wsýarawno Aýmyradyň sözi geçýärdi, oň bilen tanyşýardylar, neme edýärdiler. Ýöne biz öz günümizden gezip ýörüs. Men o zatlara goşulamok. Garaz, şu indi muňa bahana gözleýärler. Ondan öňräkde ýaňky şu zonaň içine Aýly diýibem ýaňky ol Werhaýankadan sekizinji martdan bir ýigit bardy, ony ýaňky öldürdiler türmede, onam şol Aýmyratdan gördüler-de, şondan iş gozgadylar, aý ksiwa, malýawa näme diýip ýaňky Garaz, onnoň şol Aýmyrady indi iki goşuň kellesi bir gazanda gaýnamaz diýlen mesele döretdi. Bi harambaşy ýurduň eýeligine diňe özi boljak, türme näme bolsa şo bolsun, türmäni döwmäň ugruna geçdi. Türmäň türmäni döwmäň ornuna geçdi-de, şeýtrip Aýmyratdan dynmak üçin, şoň esasynda-da ýaňky ilki bilen Sowet şu Türkmenistanda SSR döwrüne ilki atylanlar şol Aýmyrat bilen Garahan boldy. Dogry, bir tarapdan ol hökümediň içinde ol ondan düzgün bomy, seň maşynyňy ogurlaýarlar, ýa zadyňy ogurlaýarlar, bir zat neme etseler, onuňam oň erkek doganlary bar, bi Repmyrat diýdi, Gökge diýdi, beýleki diýdi, bir gapdalyndan bi ýene-de bi hitrowkaň oglanlar ýene-de onnoň bi oňa bagly bolup barýar-da. Bu zatlaram düzgün bolug däl-ä, döwlediň içinde ol bir tarapdan Nä dogry, oň bilen oňuşybam bolmaz. Ol dogry. Ýöne indi Aýmyrat, Aýmyrat atylanda, ol bir müň dokuz ýüz elli birinji ýylyň on birinji noýabrynda dogan. Ol menden aý bir alty-ýedi aý kiçi. Bir sanaşdyk welin, menden alty-ýedi aý kiçi. Onnoň ýöne wor diýmek bularda türkmende ata-baba wor barmaý. Türkmende halkyň öňüne çykyp batyrlyk görkezibilýän adama serdar diýilýär. Dogrymy? Ýöne wor çoňalak bir Sowet Soýuz döwründe geldi. Indi näme üçin şu wor diýilende şu näme üçin şoňa wor diýdiler? Ýa-da şo wor diýip şoňa täç dakylanda, korona dakylanda näme üçin dakyldy diýilýän gürrüň bar. Sowet Soýuz bir wagt eksperiment etdi. Bütin Sowet Soýuzyň zonasynyň içinde şol ýaňky aýal ýerine ulanylýan şol ýaňky olara bir Kiçeldilji bir ýaňky Aý, Pituh, Grebin, aý, ýene-de şoňňalak Apuşyn diýip şeýtirip, indi zorlanan erkek kişiler zonanyň içinde tualet ýygnap, olar gün geçibem bilenakdyr, şoljik şu gyradan ýöräp, ýa ýene olar bilen salamlaşmagam bolanak, ýa ýene-de şoňňalak, şoňňalak düzgün-de bar-da. Bütin Sowet Soýuzdan Şu çärjewdäki eger men ýalňyşmagym mümkin ol şol wasmýorkamyka diýýän da şol wasmýorka ýygnadylar bulary. Aý şo taýda diýeli gdeta bir çen bilen bir müň alty ýüz adam bolýan bolsa şoň aý bir alty ýüz ýedi ýüz adamsy şoň şol her Näme, Sowet Soýuzyň her şäherinde, her respublikasynda nirede şoň wala türmelerde bir şoň wala zorluk görenleri şolar getirdiler-de, Wasmýorkany şol sudçi zona etjek boldular. Ony nähili etdiler, sebäbi oň içinde Diňe ýöne gorkup ýören gaty daýow adamlaram bar içinde ol ol bir kartda utulyp ýa ýene-de bir zatda bir neme etse ol zorluk görmese-de bar-a şol öz özüni goýýa-da onnoň göni şota garema girýän diýip kartda utulyp girýänem bar-a. Şotada Žaba diýip bir daýow bir pyýada bardy. Meň eşdişime görä. Men mümkin ýalňyşýandyr ýöne meň eşdişim şol. Ondan şu ýylar indi aňyrdan etap bilen gelýär-de, ýöne ine şu mujikler ýöne bir basylan ýaňky jenaýatdan soň basylanlar. Bulary getirýärler welin, bular barýarlar-da ýaňky bir gujaklaýar. Şolar gujaklanyp salamlaşdygy uje şol şo boldugy. Uza şolary geçmeli, şolaň baragyna geçäýmeli. Oň daşyndanam, ýende özlerem ýaňky eýleräk-beýleräk göwnüne ýaran adamyny getirip zorlugam edýärdiler. Nä şo döwürde Aýmyrady, Aýmyradam o wagt eýýäm özüni tanadan ýigit, batyr ýigit, gaýduwsyz ýigit, ýeke özi bar-a bir kamera girip, Şu ýarym sagatdan çykmazam maslagymy alyp çykyň diýip, bäş-alty adamyň içine girip bilen diýip eşitdim men. Garaz, şo taýda şol Aýmyrat şo taýynyň oglanlaryny ýygnýar-da, bular bilen pyçaklaşýarlar, uruşýarlar, ganly pyçak bolýar şo taýda, wasmýorkada. Ullakan şo taýda urş bolýa iki tarap bir tarapdan a şol ýaňky nemedilen namysyna degrenler bir tarapdanam ýaňky şol indi ýöne täze basylan ýa bir şu arassa mujik hökmünde gezip ýörenler şeýtdirip Onnoň şo taýdan bir topar adam ölýä, bular akidýäler, hersini zona zona onnoň ýaňky taşlaşdyrýalar, şoň bilenem şol suçi zonowanoan şo mužikloň zonasy bolupmyş, şoň esasynda Aýmyrada şo korona berlen diýip eşitdim, meň eşdişim. Indi men ýaňkyny aýdaýyn, muny şol Ine, on altynjy iýulda togsan ikinji ýylda atyldy Aýmyrat. Onnoň bu zonalary döwüp-ugradylar, gorkuzyp ugradylar. Garaz, indi şoňalak-da düzgün-düzgün üýtgedi. Ondan soň ýene-de atylyp ugrady. Onnoň bir ýüz togsan näçe, dört ýüze, garaz, Türkmenistan atylýan adamlaň sany boýunça öz milletiniň sanyna görä dünýede ikinji ýere çykýar. Hytaýdan soň biziň eşme. Onnoň şoň esasynda-da onnoň Boris Şyhmyradow gidip şo taýda bir daşary ýurtda gol çekýär moratoriýe. Moratoriýa gol çökýär, Türkmenistan atuw ýatyrýar diýip. Ýöne men bolniçkada bolamda, şo sady her zonadan bolan adamlar boldy, maňa aýtdylar, geldi diýdi. Moratoriý çykansoňam, iki aýlap diýdi, ozal gol çekilen bolsa, şolaryň hemmesini atdylar. Ýogsam şolar begenişip, şol ýaňky biri-birini gujaklap, şol Ýaňky atuw berlenler şolar bir aýratyn ýerde saklanýardy-da. Şolar begenen adamlar soň ýene äkidip atdylar şolary. Şol moratoriý bolansoňam ýene-de iki aýlap atuw şo kime gol çekilen bolsa şolary atdylar, bir-birden şolary atdylar. Indi Bärde gapma-garşylykly mesele. Bir tarapdan, dogry, Aýmyrat şol ýaňky türmeleriň hemmesini düzgünden satmady. Bir bularyň öz arasynda düzgün bar-da. Türmäň düzgüni diňe bir egni pagonly adamlar bilen çözmek gaty kyn. Isleseň islemeseň otaýdan dogumly ýigitler çykýa gerek bolsa damaryny kesýä gerek bolsa bokurdagyny kesýä gerek bolsa içegesini silkýä şoňalak ýigit kän her ýerden çykýa ine şol ýaňky diňe aýly dälä bi bi nemeden ol dananatadan murad bandit diýilýänem öldüriler. Şoňa-da şol ýaňky şol çenden çykypdyr, ol neme edipdir diýip, şoňalak şol tabşyryk berlip şol ölen. Indi garaz, Aýmyrat iň soňky günleri şol Deli on altynjy iýulda atylan bolsa, şoňa şol aýaly bilen, şo birinji aýaly gelipdir. Hawa, şol birinji aýaly gelende sorapdyr, men soň eşitdim, ýaňky oň dogan oglany meň bilen oturdy aňyrda, ýaňky kakasy bir, ejesi aýry. Rep diýip biri bar, ol, ol başga ol biraz, waçe ol zonaň adamysy däl ol. O-da şol Nury türmeniň ogly boldy, ýöne ol başga. Onnoň şol, şol gürrüň beripdi, şol diýdi, geldi aýaly, Aýmyrat atarlarmyka seni diýip ýaňky, gorkýaňmy diýip sorapdyr. Aý, ýok, gorky bar, gorkamok diýipdir. Atasam ýok-laý diýipdir. Ýöne şol atyljak güni muny Aýmyrady çykarypdyrlar, bi ýör saňa swidaniýa näme be seni swidaniýa çagyrýarlar näme edýärler diýip ine oglanlaň gürrüň berşi ynamňar ekendä sebäbi o wagt sowet soýuzy ýöne ol bir wagt bol öldürilen adam ony subut etmän ýöne bi atmak diýilýän zat ol bir nemä syganakda bir kada kanuna syganak Ondan ýöne şo taýda indi on altynjy iýulda şony ýör seni şol çaga bilen çagalaň bilen görüşmäge swidaniýa diýip çagyrylar. Erkek bolsaňyzaň-aý ýigitler diýip aýdypdyr şol. Näme beýtirip bulaşdyryp ýörsüňiz? diýip. Onuň ýanyndakylaram maraba gykylyk edip, onuň ýaňky bi Gara hanam, Gara hanam garaz neme edipdir bu ony şol elinden tutup ýören diýip, şu bile gidip şo taýda şol iki atylypdyrmy ýa görkezilen ikimi, onçasyny bilemak, Ýöne şo iki adamyny görkezdiler. Nä şondan başlandy. Aýmyrat diýilýän togsan ikinji ýylyň on altynjy iýulynda atyldy. Şondanam ýaňky şol atuwlar başldy. Indi Aýmyrat hem aty, hem item gowy görýär. Bir gün it uruşdyryp durus bolun, bi awtobusda Aýmyrat, Şu eger-de Ahlaman kinony gören bolsaň, gapdalynda awtobus bardyr. Şu awtobusda Aýmyradam seredip otyr. Ondan ýaňky çagyrdy meni. Geldi diýdi, Bi haýsy güýçlül? diýdi. Akguşmy, Töhmetmi? Akguş, Ategil çyganyň iti, Töhmedem Taňrygulyň iti. Eger diýdim, Akguş taýar bolsa, onda diýdim, ýaňky Akguş. Ýöne diýdim, eger taýar bolmasa, onda Töhmet diýdim. Aýmyradam näme agzy haparak, göni Ategil çygana, Çygan eneň deýin, Itiň seýismi diýdi oňa ýaňka. O-da, Aý, it postaýanno seýis diýdi. Onnoň, Şo taýda dogrusyny aýtsaň, basyrly akguş. Gaty erbet neme etdi şuňa, namys etdi. Ol oglana, ol özi bir öz halkyň bar-a, bir nähilem bolsa medeniýetde, iti bolsun, aty bolsun, Köp adam mümkin halamaz, ýöne ata-babasyna yzyna bir ýüz ýyl bilen munada seretse, şol iki haýwan bolmasa, durmuşam ýokdur we indi hondan bärsi bulaň milletiň köpüsi ýöne gürlese gürläp otyrlar. At, at it diýseň. Siz haramdagyň beýdip ýörene seretmäň. Ony bahana etmäň. Şu ýöne şol oglan şo taýda gaty erbet boldy onnoň Walodýa Sirjikow diýip şol Piçigorskynyň gelip Kawkaz iti bilen şoňa haýyşt etdi sen gal diýdi bir hepde seň diýdi balniçniňi belekini men nemedeýin täzeden goýberiň diýse ýo men neme çekäl şu deň edip aýyrdyk näme etdik diýip şeýtirip gitdi şol şol şony namys etdi onnoňam şol onnoň ýöne It uruşdyramda-da ýaňky bir gün ýaňky biri meň gapdalymdan gygyrdy, Gel-a, adam diňleme, özüň çöz diýip. Menem öwürsem şol, Aýmyrat, men adam diňlemerin diýdim. Men hiç haçanam adam diňleýän däldirin, men özüm çözýän diýdim. Ine, bozan zat şol. Indi bir aý-gün geçdi. Iki müň ikinji ýylyň otuzynjy ýanwarynda menem tutdular-a bular. Menem tutdular welin, ýaňky Nazarow bilen Haýyt Kakaýew, onnoň Alla Kulyýew diýip ýaňky bar, ol bir maryly ol şol ýörite bölümiň başlygy. Şu ilki bilen-ä şol ýaňky Şyhmyradow bilen nämäni gürleşdiň? Aý, Şyhmyradow seň bilen jaňlaşdymy diýip başladylar. Yzýandanam soraýan zatlar. Aý, sen Aýmyradowy tanýaňmy, näme edýäň? Hawa, tanýas, näme ol, gaýraň ogluny nädip tanap-tanaman, näme, men o zatlara goşulýan adam. Men hakykatdanam goşulamok. Men öz-özüme jogap beren adam, men ömrümi şoňa siňdiren. Hawa. Ýöne men ony ýamanlamarynam. Onuň mertliginem aýdaryn. Garaz, nä şol şoňa zat meň bilenem boldy. Hawa, tanýan men Aýmyraty tanýan diýdim. Tanýan ýöne ony diýdim hitrowkadan şu wagt hol bir gaýyşyklar sorasaňam näme ondan bäs edip ýörsüňiz bu gürrüňi Aýmyrat beýleki nä şoňalak bolan zatlar şulaň hemmesi indi bu zatlaň hemmesi durmuşda ýöne şu taýda iki mesele çözüldi Birinjiden-ä türmelere geroin salyndy. Geroinam ýykdy türkmeni, esasam ýykany maşgala institutyny ýykdy. Esasy urgusy, bu neme, Tiregaýaňky Gymmat etdiler. Aýmyrat atylansoň, tirýek gymmat gyt boldy. Giraýynam mugda ýakyn etdiler. Hemmesem giraýyna geçdiler. Ene haram maşyň eden oýny. Giraýynyň eýesi kim? Haram maşy. Gelýän ýeri nire, hany owgan? Žadanyň podwalyna dol. Giraýin. Şol näme tutulýan konfiskasiýa edilýän giraýin çodak düşýärdi. Soňunyň indi tizden täzeden satylýamy, edilýämi men onjasyny bilemak. Ýöne giraýiniň şol hemme Türkmenistana aýlanmagyna düýp sebäpkär haram başydyr. Onnoňam oň iň bir geçibilmedik meselesi Özi ogry halyna sebäbi wor zakon diýilýän ozal ogrylar olar şu syýasylaň garşysyna döredilen ors patyşa döwründe olar şo politiçiskileri gysmak üçin dörän a dünýe üýtgedi bulaň maşgalasy bar bulaň çagasy bar Baş adamlar bolýa ýöne howwa dogry şuňala dogumly neme oglanlar türmä seredýäler edýäler howwa kömek edýäler ine şoň bilenem ýaňky harambaşy Aýmyrady atdy ýende yzýandanam üç dört sany oglan oň ýende birki sanyk inisinem atdy öýdýän ýöne dereginde Şol geraini goýberip iň uly eden urgusy maşgala institutyny döwdi. Serediň näçe aýal maşgala köçede galdy. Oň ärine aýal gerekgälä. Türmede, şu iňňide otyrlar olar. Olar bizar olardan. Öýüni satýarlar, malyny satýarlar. Ine, edilen iş şol giraýyn, ony, ony Aýmyrat etdirmedi. Ine, pikir ediň-dä, ine, iki sanak bir şahsyýet şular. Ikisi, ikisinem ýaňky biri gowy, biri erbet diýer ýalak däl-ä. Sebäbi Aýmyrat hakyky wor. Ol jenaýat, jenaýat işleň içinde gezip ýören adam-a. Hemem üstünden seredip ýören adam. Ýöne şol maşgala institutyny ýykdyrmady. A bu bolsa ine syýasy lider, kompartiýadan gelen dempartiýany ýola salan adam, a hakykatda näme etdi? Ýykdy, ýumurdy. Şu wagtky haramdagam şoň yzyny ýöredip gelýär ol ýok diýen bolýar beýleki-de ýalan sözleýär. Ýöne özleri edýärler. Indi eýesi şol. Şoň üçin şu wagt nä bir topar nä biziň çagalamyz, gelinlemiz, gyzlamyz aňyrda ýurduň daşynda gezip ýörler. Nä bir topar oglanlar agzyny dolduryp gürleýärler, Aý, biziň aýalamyz, gyzlamyz nä eýle-beýle. Şeýlemi? Oňa namys edýän bolsaň, öýlen onda. Ekle. Ekle, öýlen. Düşnüklimi? Aýal maşgala diýilýän hemişe, ol ol türkmende gürrüň bar, deşik daş ýerde ýatmaz. Oglan tapar çöp ötürer. Oň üçin bar, ol aýal maşgalada hiç hili günä ýok. Eger-de şo taýda şo aýal maşgala şo nalaç ýagdaýa barmaly bolýan bolsa, oňa hiç haçan aýal maşgalaň özi günäkär däldir. Erkekdedir günä. Eger-de erkek erkek bolýan bolsa, aýal maşgala öz öýi bilen, öz çagasy bilen, öz maşgalasy bilen oňuşýar. Aýal maşgala at dakmak. hem aýyp, hem bir gelişiksiz ýagdaý. Ine, ýöne şoň aňyrsyna syýasy mesele dur, şol syýasy meselede, ine, bir iki tarapda-da şolar. Ikisem şolaň, ine, bul-a erbet, bu-da gowy diýer ýaly däl-de. Aýmyrat-a resmi wor. Wor zakon. A bu bolsa resmi prezident. Bulaň ikisem resmi hökümede ine biz bar aladam öz milletim bolar diýdiler. Görýäňizmi aladany? Hä ýurduň deň ýarty daşynda aýallar näme işleýär erkekler näme işleýär bilimli sowatly oglanlar gyzlar nirde näme işläp ýörler? Şulaň aňyrsynda, şu meseleleriň aňyrsynda gaty wajyp mesele bar. Maşgala instituty. Maşgala instituty ýykylmadyk bolsa, bu zatlaň bolmaga haky ýok. Her kim ogluny-gyzyny terbiýe berer, okadar, şu harambaşy bilen haramdag düzüwli bolanda hiç haçan türkmen muňala gün görmeli däl. Türkmeni şu bedibagtçylykly güne erten wor däl, näçe woram bolýan bolsa Aýmyrat. Şoňa erten resmi saýlawa geçdik diýip, özüne prezident diýip ýören adamlar harambaşy bilen haramdag. Halkyň haky bar. Narod imeýt prawa. Halal ýola azat ýola atlanan eýwa atlanan eý.